Ә сезнең үзегезнең музыкаль белемегез бармы? Юк, артистларда гына түгел, шулай ук митибер шарифта бар ул. Тәлләннәр башлана бүгенге көндә 60 меңнән. Тавышы ул чыга, тәллән чыгара. Миңа Башкортстанда чакны бер апа бер гармун алып килгән иде. Егетләр мин гармунны уйнаучы түгел, мин ясаучы димен. Ремонт ясалган 32 елны дип билет язылган иде. Ремонт ясалган. Минем гармуным да юк. Элегрәк авылларда бабайларыбызның тальян гармун уйлап җырлауларын Күпләрегез әле дә хәтерлидер, тальян гармун, татар халкының төп музыка коралыннан саналган. Ә без бүген шул тальян гармуннарны үз куллары белән ясаучы Айрат абый Харисовның остаханәсенә килдек. Айрат абый, исәнмесез? Сезнең яныгызга кергә буламы? Әйдәгез, рәхим итегез. Айрат абый, тальян гармун ясау ничек була соң ул? Нинди була ул гомумән тальян? Күрсәтегез әле безгә. Ну, тальян гармун дигәч тә инде безнең татар халкының Иң яраткан халык музыка коралларының берсе ул. Менә безнең менә мондый формада менә безнең тәллән гармон инде менә бу. Иң күп таралган формада дип әйтергә кирәк. Менә мин 30 елдан артык гармоннар белән шөгыльләнәм. Беренче гармонны эшли башладым мин Башкорт дәүләт педагогик институтының художественная графика факультетын тәмамлаганда диплом эше итеп алдым. Теманы изготовление национальный гармон тәлгән дип. Димәк, сез үзегез белгечлегегез буенча рәссам, дип әйтик инде? Рәсем укытучы, рәсем һәм хезмәт укытучысы. Рәсем һәм хезмәт укытучысы, ләкин сез диплом эше итеп гармун ясауны аласыз, тальян ясауны. Әйе, ул килеп кызык кына килеп чыкты. Без бит инде анда күбрәк безнең студентлар эшләр бит инде диплом эшләре итеп рәсем ясыйлар. Картиналар язалар, анда оформление или башка төр живопись, графика һәм башкалар. Ә мин как вид декоративного прикладного искусства инде, сәүдә сәнгатының бер төре итеп инде алдым гармония ясау. Башта мин рәсем эшләргә тырышкан идем монда картинада. Килеп тавышы килеп чыкмагач инде. Шулай дип әйтәм инде. Уфада ул вакытны бик яхшы оста шигырь Мухаяр Җилия Шакир улы. Ул минем инде менә остазым. Ә сезнең үзегезнең музыкаль белемегез бармы? Юк, минем шул әйттем инде, мин үземнең белем минем рәсем һәм хезмәт укытучысымын. Димәк, бу нәрсә турында сөйли? Яраткан һөнәрең белән шөгыльләнү өчен махсус белемең булмау да җитә дигән сүз. Ну, җитә дип ул артык булмас иде ул. Ул белем менә минем үземнең остазым бит инде ул менә ул иң яхшы талиннар бүгенге көндә аның гармуннарыннан башка очраганым юк. Чөнки ул үзе Беренчедән, балачактан ук эшли башлаган гармунны. Әтисе эшләгән. Инде ундүрт яшьтә беренче гармунны Сабантуйга эшләп чыктым, дип сөйли Әйдерия. Шуннан соң Салават музыка училищесын тәмамлаган. Соңгыдан инде Чиләбедә музыка академиясен тәмамлаган, баян буенча. Шуңа күрә аның менә профессиональ белеме аларда зур. Менә миндә ул җитешми, әйтергә кирәк. Ул Артык булмас иде. Ул комачаулыймы соң сезгә тальяннар Ну, ясауда? комачауламый.
Комачаулый дип әйтеп булмый инде, бу җитешеп бетмидер э, кирәк чакны. Но хәзер инде 30 елдан артык шөгыльләнгәч, мин үземә кирәген беләм. Мин һәрвакыт әйтәм, мин егетләр, мин гармунны уйнаучы түгел, мин ясаучы димен.

Менә бу тальянка минорка булды.
Айрат абый, сез менә шушы тальянның бөтен детальләрен, бөтен вак әйберләрне хәл үзегез үз кулыгыз белән ясыйсызмы? Әлбәттә, аңа юк, барысын да эшләмим. Менә ике кыңгырау үзем ясамын. Шушы ике кыңгыраудан калган барысы. Калганнары барысы да үзем эшләнгән. Менә болар да, почмаклары да кул белән киселгән, э, э, Күрекнең почмаклары да, болары да, грифлар да агач эше инде, гомумән бөтен эше кулдан. Менә үзем эшләмәгән әле шул кыңгырау, ә менә мосын лазер белән кистерәм хәзер. Ә, тагын әйтергә кирәк, ә, гармун, итальян гармуны инде ул аерыла нәрсәсе белән? Сыйфат ягыннан да ул аерылып тора. Гармунда кулланырга төп өлеше бит аның телләр, аның җаны, тавышы ул чыгара, телләр чыгара. Әгәр дә инде анда әйтәйек, куяйк, әзер телләр, Андый менә әле күп күләмдә эшләгән минем заказларда инде кулланам мин әзер телләрне. Менә ике ел эшләгәндә инде теге Татарстан бизилыгына йөз гармун эшләгәндә мин аны Чехияннан барып алып кайтып бирдем. Яхшы сыйфатлы телләр, чөнки бездә бүгенге көндә Россиядә эшләүче, яхшы телләр эшләүчеләр даже Тула белән э, Шуяда алар үзләре хәзер кулланалар Чехия телләрен. Менә монда инде ул телләрне Туя белән тула белән шуя ул инде безнең ике фабрика безнең гармун эшләүче фабрикалар калган. Электән инде ул Казанда да булган. Сезнеңчә ничә ни өчен юкка чыга ул? Менә шундый осталар, гармун ясый белүче осталар Рәсәй күләмендә бердән бер кешесез. Ни өчен юк бездә менә шундый осталар? Кирәкмиме ул яшьләргә? Модага туры килмиме ул? Бәлки дә модага да ул менә бит без үскәндә әйтергә кирәк. Урамда малайларның һәрберсендә булмаса да, күпчелегендә гармун бар иде. Но аннан соңа менә мин үзе үземнән беләм инде, әзрәк үсә торгач, мәктәп елларында инде мин уже яшьләрдә китте гитара. Шулай бит инде гитарада уйный белү, о, уже саналадыр. Дөнья үзгәрде, менә озак елларның битендә. Ул әлбәттә сорау, мохтаҗлык гармунга әзер иде. Ярый әле менә госзаказлар бар. Ә болай инде бик сирәк хәзер инде уйнаучылар да әзәеп бара. Менә инде. Ну, болай инде минем инде теләк инде музыка мәктәпләрендә күбрәк өйрәтсәләр балаларга эшләсәләр. Бәлки яшьләр дә күбрәк уйларлар иде, өйрәнерләр иде. Тальянның җаны, аның телләре дип әйттегез сез. Сез аның телләрен дә бит үзегез ясыйсыз, шулай бит? Әй, аны әйтеп сөйли башлаган идем бит инде. Ике төрле була дип. Менә монсы инде менә эшләнә инде. Бу бездә мастеровой гармун диләр, оста эшләгән. Бу нәрсәдән, нинди материал бу? Бу менә җиз. Җиз, ага. Җиз, менә җиздән эшләнгән, менә шундый итеп менә останың нык осталыгы дип әйтергә кирәк инде. Әмма тел ясауда шушы телләрнең, инде ул э, безнең м, планкадан безнең бетне уйнаганда ул үтеп йөри. Мгм. Үткәндә менә ул зазор минимальный булырга тиеш, микрон. Чем меньше зазор, зазор әзрәк булган саен, аның сыйфаты әйбәт. Ул һаваны ашан, әгәр монда әзрәк кенә тартасың, ул уйнап тора. Менә монда зазор бармы ни соң? Зазор менә ул күренергә тиеш. Сез аны микроскоптан карап эшлисез. Аны яктыга карап эшлисең. Менә шушында менә зазор, менә яктыга карасаң, ана зазор бар, әйме? Әйе. Шул тимәскә дә тиеш. Һәм зазор минималь микрон булырга тиеш икән. Чем лучше безнең тавыш булса дисәң, шуны зазорны яхшы күрсәтә кирәк. Әгәр дә сезгә
бер баянчы ике тальянда уйнап күрсәтә ди, берсендә җиз телле, икенчесендә корыч телле. Сез аны аерасыз? Аерыла, аерыла.
Аерыла. Ул аны мин генә түгел, гармунда уйнаучылар әйтә, менә монысы уже сизелеп тә аерып тора, монысы җиз телле гармун диләр. Алар уже Бюджетный вариант булмый инде. Алар уже мастеровой. Арада бу әтальяннарны куллану вакыты дигән әйбер бармы? Куллану вакыты дигән Срок годности дип әйтәсез. Срок годности, ну, уйнауга, уйнауга карай, шуннан соң гана ничек саклауга карай инде. Әлбәттә, ул теге э, әзер әйберне юкка чыгару озак түгел. Әгәр дә инде саклап кына әйтсәң, менә мин үземнең эшләү дәверендә миңа Башкортстанда чакны бер апа бер гармун алып килгән инде. Аның резонаторларын эченә көе охшап бетергән инде. Аның язуы менә хәтта точно гына әйтә алмыйм инде өтәп кенә. Ремонт ясалган 32 елны дип идет язылган иде. Ремонт ясалган. Эшләнгән ул әй кашан әле ул. Әле ул ремонт ясалган бит наган өчен ничә берничә дистә ел элек уже ремонтка мохтаҗ буларда уйналган.

Бабай искә төште. Безнең бабай да мәрхүм ярата торган иде. Менә шундый булса булса менә безнең Тальян булды.
Айрат абый, кулдан ясалган тальянның бәясе кулдан ясалмаган гармон тальян бәясеннән нык аерыламы?
Икеләтә.
Икеләтә аерыла. Ә менә шушындый бер тальян ясарга күпме вакыт кирәк? Менә шул ускулларын менә эшләсәң инде, телләрне, ул менә әле эшләде менә, бер ай вакыт ул башыннан башлап, узган хәтле настрой итеп, каешлары, мин бит каешларын да үзем тегәм. Бүтән әйберне эшләп бетергәнче инде ай үтә. Ә болай күпләп эшләгәндә инде, әлбәттә, тиз, тиз бара ул теге. Бер эшләгәндә Рәсәй күләмендә кулдан ясалган тальяннарны ясаучы бер сез үзегез генә һәм сезнең ярдәмчеләрегез дә юк булып чыга бит. Юк, ярдәмчеләр менә йөз гармун эшләгәндә минем ике ярдәмчем булды. Чөнки бер кеше эшлә, эшләй торган эш түгел ул андый күләмдә. Ярдәмчеләр кирәк. Ну бит кайсы менә миндә уже өйрәнеп уже үзләре эшләргә уже омтылалар. Омтылалар эшлиләр уже. Ну менә мине чакыралар инде выставкаларга шунда Президентыбыз Рустам Нургалиевич гармун тавышын ишетсә килмәенчә калмый. Ул килеп инде шуннан соң эшләгәнне күрә инде. Ул инде тәкъдим итәдәгез авыл клубларына да музыка мәктәп, сәнгать мәктәпләренә балаларга тәгәрнәк асабыз дип инде. Менә шуннан соң китте инде анда Марат Готович ярдәме белән инде. Менә ул остаханәдә алар ярдәме белән миңа бирелде. Ә сез менә шушы 100 гармунны күпме вакытта эшләп бирдегез? Бер ел инде. Бер елда 100 гармун.
100 гармун Татарстан өчен ул күп түгел. Ә сезгә кемнәр күбрәк мөрәҗәгать итә? Менә дәүләт э, заказларыннан кала кемнәр павильоннар ала? Чын профессиональ э, артистлар дип әйтик инде, әллә э, Юк шул. Хәвәскәрләр. Хәвәскәрләр, хәвәскәрләр. Менә минем бик яхшы павильоннар бар. Балтач районында монда Татарстанда, Листерле районында берничә инде Додис тәмәнесендә. Шуннан соң Бу бар минем Самарда да бар, Киров ягында да эшләп, мин даже Тюменьга да, Ульякларга да эшләп бирдем. Э, ана Ульян өлкәсендә дә бар тирәкләргә үтәләр. Берәр концерт караганда үзегезнең тальяныгызны танып алганыгыз бармы? Ну менә мин Рөстәм Валейсен чагында ул үзен Турский ишетмә чакырды. Анда ул сүләде, күрсәтте, инде мин сәхнәдән

Ә сезнең үзегезнең тальяннарыгызга куела торган бренд буларак куела торган имзагыз бармы? Бар инде ул куялар.
Хәзер тапсам. Менә мин үзем аны куям. Әгәр дә инде телләр үзем ясаган гармунга гына куям. Ә, шулай. Мин инде әзер телләрне мастер Харисов дип язып куюның мин аңа кызыгын күрмим. Мастер Харисов ясаган тальян ничә сум тора сер түгелме? Договорная сөйләшү буенча кешесенә карап, әпәт аны зурлыгына карап, насының бары битендә Юк, алайса менә ничә сумнан ничә сумга җитә? Мин хат мин чынлап белмим. Тальяннар башлана бүгенге көндә 60 меңнән. 60 меңнән. Ничә ел шөгыльләнәсез?
Ну, менә диплом эшенә алсак, 32 ел инде. 32 ел сез тальян уйныйсыз.
Өйдә ял иткәндә тальян уйнарга яратасызмы? Тальян уйныйсызмы дип сорыйк инде. Өйдә вакытыгыз каламы тальян уйнарга? Вакытым гына юк түгел, минем гармоным да юк. Үзегезнең тальяныгыз юкмы ни? Юк шул.
Чынлап?
Юк.
Нигә алай үзегезгә бер Бу теге сапожник без сапог дигән Менә ул- күп була инде. Нәкъ шулай була. Чөнки менә Рәхим Җидәр абзый да үзенә эй тырышты, эй тырышты, үзенә тәлгән эшләп бетерә алмады. Менә Хәтта аның да үз тәлгәне Юк, булды. юк.
Балаларына даже үзенең тәлгәне дә калмады. Гаҗәп.
Менә шуңа күрә бер нәрсәләр кирәк иде. Ә сезнең балаларыгыз, сезнең улларыгыз барбы? Аллага шөкер, улларым юк шул. Оныкларым бар. Оныкларыгыз, алар уйный беләме тальянда? Бирекиләр әле.
Сезнең әле оныкларыгызга да тальяннар ясап бирәсегез бар икән. Ясап бирү генә түгел, мин менә алла бирсә, шул олы оныгыма менә 3 яшь. Шуны ягымлы эшләргә өйрәтә алсам дип уйлыйм.

Әсендилә. Безнең авылда бабайның да шундый э, тальяны саклана, әйме, өйдә. Ул да менә шушы телен менә шулай торып каптырып куярга куша. Безгә кагылырга ярамый иде ул гармун агымы белән. Шулай. Менә өстә тора иске гармуннар. Э. Ул бит инде күбесенең хуҗалары әйтергә кирәк, хәзер юк. Балалары, әйтә инде төсен калдырып, менә теге бик үзгәртми генә көйләп йөрүне сорыйлар. Аларның әтиләренең инде кат әтиләрен төс итеп саклыйлар инде. Әйе, мөмкин ул шулай эшләү? Әлбәттә, мөмкин.
Мөмкин. Менә мин даже өнәрдә әйткәндә инде даже клавишларга әйтмим, әйтәм кешенең анда бармагының йылысы калган калсын дип әйтәм. Менә йөз гармун ясап бирдем, әйме. Минем теләк инде ул гармуннарны ну, жасау, әлбәттә, теге, ул үз, үзенә өстеңә алгач, андый бурычны эшләп бирәсең, но мин ул тәлләннәрне, әлбәттә, тик ятмасыннар идем, ул тәлләннәрдә уйнасыннар идем. Бүгенге көнне инде баянда уйнаган кешегә тәлләндә өйрәнү җиңел. Үзе өйрәнеп, Шуңа хәзер бүгенге көндә аның китаплары да бар өйрәнергә. Өй балаларга өйрәтсәләр иде, менә шул сыңар мәктәпләрендә. Әлбәттә, ул бик матур күренеш булыр иде. Теге гел бер төсле килеп чыга инде менә теге Башкортстаннан теге курайны китерү примерга инде. Анда бит инде һәр музыка мәктәбендә курай классы бар. Вплоть до этот академия искусств татар халык биюе булгач инде ул аның инструменты татар халык инструментына биергә тиешләр бит дип уйлыйм инде үземчә менә андыйлар бик сирәк бит юк дияргә шуңа күрә менә теге милли үзебезнең халык инструменты дип әйтергә дисәк инде тәлгәнне шул эшләрне башкарырга кирәк аны ул бүгеннән генә эшләп торган түгел менә шул именно балаларны күбрәк җәлеп итү Училищеларда, институтларда. Пока Тальяның шул дәрәҗәсе әле күтәрәсе бар. Шул. Бүгенге көндә заказларыгыз күпме? Мин әйтеп торам бит әле, минем балаларга елга уже 100 гармунга заказ бар. Әле бүгенге көнне яңа елга хәтле минем әле көндәшәсем дә бер 15 ләп гармун эшләп бетерәсе бар.